dɛ yi ehyira no but aberanteɛ no nhyira yɛ ɛwɔ n'atifi nyina no ne nhyira no ntumi mmam bra na aberanteɛ no yɛ dɛ ɛbrɛ abrabɔ no wakɔ akɔkyena ɔno ano ɔfa fie but bra na ɔyɛ dɛ ɔbrɛ wɔhwɛ nnwan asisi sɛm nkoa ne yɛsisi ne saa sɛ na wɔnkɔ so ɛnso ne n'agya ɛde abusua mu nhyira nyinaa yɛ dɛ ɛhyira no ɛnso sɛ na ɔbrɛ hallelujah amen a ne bɛduu pɛmpɛsoɔ bi ana ɔbɛhyia bɔfoɔ bi yɛnka genesis chapter 32 verses number 24 ti asɛm bi yɛbrante bi yɛfrɛ no jacob but before then no yɛkɔhwɛ jacob no n'awoɔ mu ankasa yɛkɔhwɛ jacob n'awoɔ mu ankasa ɛwɔ genesis 25 verse 24 Ìbàtsɔ wà hɔ yɛ ha. Genesis twenty five verses number twenty four. Yɛdi kan hwɛ n'awoɔ mu ne ahwɛ din a na ɛda ne so. Yɛkɔe. Wɔsi na ne na ɛsi ne na duru si sɛ ɔba bɛ woɔ no. Saa aberanteɛ a meka ne ho asɛm yi, ne maame yɛfrɛ no Rebeka. Nokorɛ. Na Rebeka no nyinsɛn, na wɔnyinsɛn na nkwadaa no kɔɔ ne yam. ma me ma wo ɛka ne sɛ ɛɛ history ni kakra eti ɔkɔe ɛna ɔkɔ bisa ase ɛna ɛka kyɛn sɛ nkɔla mmienu ɛna ɛwɔ ne yam hallelujah amen eti bible sɛ ɛbɛn tu sɛ maame ne ba bɛwo no na hwɛ na hwɛ ntaa wɔ ne yam ɛyɛ nkɔla ne yɛ ntaafoɔ kwae wɔsi na deɛ odi kan no efiri baeɛ no eti deɛ odi kan no efiri baeɛ no na ne ho yɛ kɔɔ na ne ho yɛ dɛn ɛyɛ kɔɔ ɛyɛ kɔɔ na ne ho nyinaa wɔ nwinwi kusuu ɛna ne ho nyinaa ɛwɔ enwi dɛn kusuu. ɛno nti ɛno nti wɔn to ne din sɛ. ɔn sɛ sometimes circumstances no etumi ma yɛ to din. akwadaa bi a ɔyɛ natural akwadaa bi a ɛbɛ wiase a ɔyɛ natural ofi ɔbɔ adi hɔ na ɛdɛ ɛba eti sɛ yɛn kɛyɛ wu akwadaa bi ato wiase a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ akwadaa no sɛdeɛ akwadaa no din ne yɛhwɛ dekode a wɔde aba ne yɛde ɛho din yɛ dɛ ɛwɔ sɛ yɛhwehwɛ akwadaa no nsu ase ato ne din.
Eti wobɛhu sɛ akwadaa bi a ɛba wiase a ɛyɛ nananom nyansa mu no, ɔhu sɛ wɔde wɔde weekdays no weekdays no ana wɔtaa de connect to onipa bi a ɔbɛba wiase bi a ne kra saa. Ti yɛwɔ Kwasi, onya ba a, Kwasi ada nko a ɛbɛfrɛ no Kwasi. Kyɛ sɛ ne kra a ɔkra ne bɔfoɔ so ɔba wiase no, ne kra ada no nie. Ne yɛfrɛ no Kwasi.
Yɛfrɛ bi Kwame. Na akɔnɛte to wo so. To obi pɛ sɛ wɔyɛ wo paa a, wɔse yɛfrɛ wo sɛn? Wo kra din de sɛn? Nokorɛ. Yɛpɛ sɛ yɛbreki biribi nso so wɔ wo ti so nso ma wɔ yɛtumi bisa wo kra din. Nokorɛ.
Hallelujah.
Amen. Ɛna so ɛdin nso a yɛ maame ne yɛ nananom so ɛde yɛ dɛn? Ɛde to yɛn. Because of sɛ wɔse me wɔfa bi mepɛ sɛ meto ɔba din ne yɛde wɔfa din no abɛyɛ dɛn? Abɛto wo so. Ɛhɔ na yɛ a na ta problem taa yɛ dɛn? Ɛwɔ. Ɛtaa wɔ. Eti wo deɛ ma me wie saa deɛ ɔti ase akora de fi baeɛ no because of ne nature no ɔyɛ kɔɔ ana ne ho wɔ nwi nti ɔmo to ne din sɛ dɛ? Esɔw. Esɔw. Aseɛ ne kɔkɔɔ. Aseɛ ne kɔkɔɔ ɔyɛ nipa kɔkɔɔ. Saa. Yɛn kɔ ɛ. Wɔsi na ɛno akyi no. Bible sɛ ɛno akyi no. Ne nua nso firi bae. Ne nua no nso firi bae.
Na ne nsa kura Esɔw nan ntini. Ɔmo kɔ hwɛɛ a ne nua no na wɔso ne ɛ ɛ yɛka ne sɛn ɛɛ deɛ ɔdi kan baeɛ no deɛ ɔwɔ akyire no adi kan ayɛ dɛn aso deɛ ɔdi anim no dɛn? Nan ntini.
Ɛno nti, ɛno nti, wɔto ne din Jacob. Wɔto ne din Jacob. Hallelujah. Amen. Na aseɛ ne sɛ. Aseɛ ne sɛ. Nantinkurafoɔ. Kyɛ sɛ ɔno deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ sisifoɔ. Ɔno pɛ sɛ ɔtwe ne nua no yɛ dɛn. Ɛsan. Ɔn sɛ mpanyinfoɔ bu bɛ bi wɔ akankasa mu sɛ ɔma ɔyɔnko ntwa nkɔ a ɔnso nyɛ dɛn. Wontwa nnu.
Ɔno mpɛ sɛ ne nua no bɛkɔ. Ɔpɛ sɛ ne nua no bɛkɔ n'anim ti. Opie yɛ no wɔso ne nua no nan mu dendeenden pɛ sɛ ankɔtwe ne yɛ dɛn. Ɛsan. So ate asɛm no ase. Ɔpɛ sɛ ɔtwe ne san. Eti Wɔn a wɔhuu scene no hunu sɛ akoa wei ɔbɛyɛ tirimɔdenfoɔ paa, ɔbɛyɛ wicked, ɔnyɛ nipa papa biara. Ɛna wɔto ne ɛna wɔto ne din Jacob, kyerɛ sɛ ɛnyɛ ɔnyɛ akwadaa papa biara. Edin wei bɛnya nsunsuanso wɔ Jacob so. Ne papa ɛna yɛfrɛ no Isaac. Ɛberɛ a Isaac ɛrekɔkoro abusua mu nhyira de ma no no, Isaac adwene ankɔ ne ba Jacob ne din so, because ɔno ankasa pɛɛ sɛ na ɔnim sɛ Jacob na ɛregye nhyira no. Wodeɛ ɛhɔ yɛ ama hɔ nti a. Ne maame a ɔmaa Jacob kɔwiee nhyira no nso, ne maame antumi amma yɛansesa akwadaa no din ansa, na so wagye nhyira no. Enti hmm. akwadaa no kɔgye nhyira no gu ne din so. Nso edin no abɛyɛ lock wɔ n'abrabɔ so. Hallelujah. Amen. Why no ba me se wo din edi wo nya nhyira bie ne wobɛyɛ adwuma wo. Nhyira wo atifi paa. Abusua no nhyira wo mu paa bɔ sɛ nkoa wo brɛ. Wo nkoa edin ne ti. Eti Jacob kɔ brɛ ya bedu pɛmpɛnsoɔ bi a Jacob yɛ n'adwene sɛ na ɔba bi a mewɔ yi deɛ abrabɔ ne nkɔ yie. Hɛ Ekuro do aso a yɛnyɛ fa yɛntra faako nyɛ dɛ ɛnyɛ ne waseɛ eti mɛkɔ m'akyi nokorɛ because kuntu hwan a n'akyi a na ɛkɔ hallelujah ɛna Jacob yɛ n'adwene sɛ ɔfiri baabi a ɔwɔ na wafa fie na wabɛtwam akɔ akɔ ɔno anasase so nokorɛ ti Bible sɛ ɛbɛrɛ Jacob ba no na ɛsane sɛ wabɔ korɔ no na wawia ne nua nsira nti na osuro sɛ ɔbɛbɛ fie because ne nua no taataa no ma odwane eti ɔsan ba back na osuro eti Jacob ɛma n'abusuafoɔ nyinaa dii n'anim kɔɛ ɛna ɛka ɔno nko ara na bible sɛ ɛbra wɔ hɔ no. genesis chapter thirty two. genesis chapter thirty two. verses number twenty four.
verse twenty four. wɔsi jacob ni ɔbɔfoɔ bi ko. bible sɛ jacob ni ɔbɔfoɔ bi bɛ ko. na ɛka jacob nko ara. kwae. na ɔbarima ni bɛ tentame. bible sɛ ɛka jacob nko ara wɔgye n'abusuafo bɔ nkɔ no ɔbarima bi ni ne bɛ ɛbɛ ko ɔne ne bɛ tentame. ɛkodu Ade kyee. Ɛde kɔduu sɛ na afei adeɛ rebɛkye. Na ɔbarima no hunu sɛ. Na Bible sɛ, Ɔbarima no hunu sɛ. Ɔntumi ne Jacob nko no. Ɔntumi ne Ja, because Jacob na ne ho ɔdene. Papaapa. Nti ɔhwɛɛ na ɔntumi ne no nko no. Ɔkaa n'ase tokuro mu.
Ɛna ɔkaa no, ɛfo sɛ waka, wone obi nko na woka no a, ɔtumi ka gyegye no wayɛ dɛn? Wagyaa wo. But ɔkaa no wieɛ no, still Jacob da so kura ne mu. Na Jacob dwonku hwanee. Kɔe. Tentam a ɔne no tentammeeɛ no nti. Kɔ. Na ɔbarima no kaa sɛ. Ɛna ɔbarima no kaa sɛ.
Ma menkɔ. Hɛ!

Ɛso Jacob ɛrekwɛse because wọn sɛ Jacob hu sɛ yɛhyira no nso nhyira no ɔhu nsunsuansoɔ ne mma aberanteɛ bi tie me ababaawa bi tie me yɛhyira wo nso nhyira no wohu da bi asɔfoɔ sɛ nyame nhyira wo nyame yɛ ɔkɛseɛ onyame nhyira wo onyame yɛ ɔkɛseɛ bɛbɔ afɔreɛ wei woayɛ a nso still nhyira no nyɛ dɛn me se ɛdin no ɛdin no alɔke wo nhyira no wodi ɛda wo soɔ no alɔke wo nhyira no wafu na ayɛ kɛseɛ kɛkɛ

Ɛnna ɔbua sɛ.
Enti anka aberanteɛ bi, ababaawa bi, kɔ asɔre sɛ abrabɔ no mu ayɛ den a, ɔdu hɔ wɔ sɛ odiyifoɔ bisa no sɛ, Sista, yɛfrɛ wo sɛn? Nokorɛ. Na diyifoɔ no look into the name, sɛ edin no wɔ nsunsuansoɔ bi a ɛyɛ bɔne a ɛredi tia abaayewa no a, wayɛ ho biribi ansa. Saa. Ansa wabɔ mpaeɛ ayɛ dɛn? Ama no. Enti Bible sɛ ɔbɔfoɔ no bisaa no sɛ, Yɛfrɛ wo sɛn? Na ɔbuaa sɛ.
Ɛnna ɔbuaa sɛ.
Jacob. Yɛfrɛ me Jacob.
Ɛnna ɔkaa sɛ.
Ɛhɔ ara na ɔbɔfoɔ no seree no, ɔsɛ, Ah, akoa wei, wo ho nyɛ yie da. Ɛna ɔkaa sɛ, Wɔremfrɛ wo din Jacob bio. Ɛfiri saa bere kɔ yi, mesesa wo din because wo din wei rentumi mma nhyira no a mɛka no nyɛ dɛn? Ɛnyɛ adwuma. Ɛnyɛ adwuma. Enti efi kɔ, efi nnɛ kɔ. Yɛremfrɛ wo Jacob bio.
Yɛremfrɛ wo Jacob bio. Wɔbɛfrɛ wo Israel.
Yɛbɛfrɛ wo dɛn?
Israel. Ɛfiri sɛ.
Ɛfiri sɛ. Wo ne Onyankopɔn nipa ako. Wo ne Onyankopɔn nipa ayɛ dɛn? Ako. Na woatumi no. Na woayɛ dɛn? Atumi no. Woahu asɛm no?
Ɔhene ba, sɛsɛi Jacob din ayɛ dɛn? Asesa. Saa na Awurade ka kyerɛɛ Abraham. Ɛwɔ Genesis chapter seventeen verse five because na yɛfrɛ Abraham sɛ Abram na onyame pɛ sɛ wɔde Abram no ɛyɛ biribi but wansesa din no adeɛ no nyɛ dɛ ɛnyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma mɛsi wo tie mi a wo din ɛɛko tia wo wankasa wo din hallelujah amen ɛmpidi progress ɛwɔ wabrabɔ mu wo din na ɛsɔre tia wo din abɛyɛ lock bi a ɛda wabrabɔ no so a ato yɛdie mu tiama yɛdie ma Hallelujah. Amen.
Genesis 17 verse 5. Wɔse. Wɔse na wɔremfrɛ wo din Abram bio. Awurade ka kyerɛ Abram sɛ, Abram, yɛmfrɛ wo din Abram bio. Na mmom. Na mmom. Wɔbɛfrɛ wo sɛ Abraham. Ɛfiri saa bere kɔ yɛbɛfrɛ wo sɛ Abraham. Ɛfiri sɛ. Ɛfiri sɛ.
Mayɛ onipa pii agya. Mede nnipa bebree ɛbɛhyɛ w'ase. Na mɛma wadɔre pii.
Na mɛma wadɔre pii nti, sɛ onipa no bɛtumi adɔre ɛwɔ sika mu. So onipa no betumi adɔre wɔ eh, abusua kyekyere mu? So onipa aba wuo mu n'afuo ɔyɛ ɛbɛyɛ yie? Hallelujah. Amen. Ɔbɛnya nsaase.
Ɔbɛtumi asi adan. Ɔbɛtumi akɔ aburokyire no bi no. Ne mmoa bɛdɔ so. Agye sɛ ɔyɛ dɛ. Yɛsesa ne din. Agye sɛ yɛsesa ne din. Sɛ sɛ edin a na da aberanteɛ no so yɛ Abraham. So Onyankopɔn ka sɛ ɔne ne nante a. Bɔsɛ wɔ nyina ntumi mmam. Eti gye sɛ Awurade sesa ne din. Eti edin no kɔyɛ Abraham. Eti wokan 17 wɔ verse 15 nso a. Wɔsi na Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ. Abraham yere nso, hwɛ deɛ yɛka faa ne ho. Kwae, Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ. Wo yere Saria deɛ. Wo ne mo mmienu wei na mepɛ sɛ mehyira mo. But wo, yɛfa wo Abraham, masesa wo din ayɛ no Abraham. Before ansa na wobɛnya yiedie. Na wo yere no nso.
Saria deɛ. Na ne yere no yɛfrɛ no dɛn? Saria. Saria. Na ɔse, Wo yere a yɛfrɛ no Saria no. Me, menfrɛ no Saria biom. Yɛnfrɛ no saa Saria no biom. Na mmom. Na mmom.
Sarah. Yɛbɛfrɛ no Sarah.
Na mehyira no.
Wahu?
Kyerɛ sɛ, edin no de nhyira yɛ dɛn? Ɛba. Ɔyere ba, ɛbɛtumi aba sɛ wo din ɛbɛsesa, anaasɛ wo deɛ, anka wo din yɛ. Nokorɛ. Enti ɛde nhyira brɛ wo.
But wo yere bi a ɔdi w'akyi, wo yere bi a ɔda w'akyi no, ne din nyɛ papa. Saa. Nti woanhwɛ no yie a. Ɛbɛko atia wo. Adeɛ no bɛko atia wo.
Nokorɛ. Because no ne mmienu aka bom. Hallelujah.
Ɔbarima bi akɔfa ɔbaa bi abadabraba mu. Ɛfiri saa berɛ no, ɔbarima no na ɔfi soro wabɛyɛ de ɔbɛhwe fam ɔbɛhwe fam ɔware wɔ baabi no ɔgyina ne nan so bio da hallelujah amen ɔbɛkɔm no ɔbaa ne din a ɛda ne soɔ no ɛna ɛdi ne nya ɛti baabi a ɔbɛkɔ bia no na ɛhɔ asɛe
Aware yɛ aberanteɛ no kɔɔyɛ no ɔhu ne ho ano bio ababa bi ababaawa bi akɔ awareɛ wakɔfa aberanteɛ bi natena aberanteɛ no di di tia no because of that nso ababaawa na nka ne nsɛm wɔ bi ɔyɛ ɔyɛ nipa bi a lack yɛ dɛ ɛnso efiri saa tam aberɛ gɛɛ no yɛ biribi ɛnyɛ yie because of aberanteɛ no ti awurade ma nti aseɛ mena na wɔn biako mam ɛdin ɛdi tia nipa ɛdin ɛko tia nipa wɔyere ba mese Sɛ yɛfrɛ wo Bayi a, Akanfoɔ tumi to din kora to Bayi. Hɛ? Na Bayi yɛ den adea. Bayi, na obi si yɛfrɛ no Bayi. Masa yɛnim sɛ ɛyɛ agorɔ bi a ɛyɛ agorɔ bɔne. A sunsum mu tumidie bɔne. Hallelujah. Amen.
Ɛyɛ ɔmo power anaasɛ ɔmo sunsum bi a ɔmo kura ɔmo de yɛ dɛ. Ɛde yɛ adwuma. Ɛde sɛ adeɛ. Aw. yɛfrɛ obi adi yie a
adi yie asekyerɛ ne sɛ hmm. adi yie akyerɛ sɛ wode awiase no bɛyɛ dɛn ɛna adi yie agyina mpaebɔ ɔhene ba yɛbisa question sɛ adi yie agyina paaka so bɔ mpaeɛ ɔsɔfoɔ ne sɛ nkyɛ bia wɔyi a later ɔbɛtɔ 4 by 4 wɔhene ba woyɛ suɔ sɛ ɛbɛyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma da onyame ɔbɔ so ba saase kɔpɛ so wɔhyira wo bi ɔhyia ne mpo ne mpo a ɔsesa ne din ansa
awurade wɔma te aseɛ mmra wɔsesa ne din ansa ansa no wayɛ dɛn wɔhyira no wɔhyira no wode yɛhwɛ din bi ɔhene ba mede bɛsi sɛsi a yɛhwɛ din bi wɔ ase genesis chapter 29 verse 31 yɛhwɛ jacob ma yɛwoɔ mo ɛne ɛmu din no sɛdeɛ ɛsi fa yɛ dɛn ɛtoto ne fae yɛnkɔ Genesis 29 verses number 31. Aha, wɔsi sɛ. Wɔsi Jacob mma. Wɔsi Jacob mma. Na Awurade hunu sɛ.
Bible sɛ Awurade hunu sɛ. Wɔtan Leah no.
Yɛtan Leah.
Obia ne yafunu mu. Jacob ɔware mmienu. Obi ne ne nua. yɛfrɛ baako lia ɛna yɛfrɛ baako dɛ rahel eti bible sɛ rahel no ɛno nana jacob no dɔ no eti na lia no deɛ wɔn pɛ no ɔnɔ no saa mhm. ti awurade te soro na ohun sɛ no wɔtan lia no jacob de n'akoma nyina kɔdi ketewa no dɛ akyi ɛnu nti ɛnu nti obie lia yɛfunu mu obie panyin no yɛfunu mu na rahel deɛ ɛna deɛ jacob pɛ no ne deɛ ɔyɛ oboni ɔto ne yɛfunu mu.
Na Lea nyinsɛnee.
Enti Lea benyinsɛnee.
Na ɔwɔ babarima.
Yɛtaa n'ani wɔ fie hɔ. Enti onyinsɛnee pɛ na ɔse, Ei, tete bere mu hɔ no, wunyinsɛn na wo babarima paa deɛ a, wokɔ. Woafa ho adwane. Kyerɛ sɛ, woawini ɛyɛ loto kɛseɛ. Nokorɛ. Enti Bible se ɔwo babarima no. Ɔto no din Ruben.
Ɔto no din sɛ dɛn?
Ruben. Aseɛ ne sɛ.
Ao, edin ne wɔ aseɛ. Enti wonnim wo din a, wonnim wo din ase a, kɔbisa wo din ase. Ɛno akyiri ansa no, woahu deɛ abɛyɛ dɛn? Wobɛyɛ. Saa na ɛkyerɛ.
Start abrabɔ no firi wo din so. Abrabɔ no start yɛ dɛn? Ɛfiri wo din so. Di kan hwɛ wo din kyerɛ aseɛ. Ɛna bɛhunu bɛ deɛ wɔsɛ ɔyɛ dɛn. Ɛna me sɛ ɛdi yi a hwehwɛ wo din no nkyerɛ aseɛ before sɛ wakɔ mpaebɔ. Ɛnyɛ saa ɔboa da. Yɛhyira wo kora nyɛ adwuma. Ɛmma da because edin na lock wo nhyira no. Edin na lock wo nhyira no. Ti Bible sɛ ɔfrɛ no Ruben. Aseɛ ne sɛ. Aseɛ ne sɛ.
Awurade ahwɛ m'amaneɛ. Awurade ahwɛ m'amaneɛ.
Nti afei deɛ. Nti afei deɛ. Me kunu bɛdɔ me. Me kunu bɛdɔ me. Nti wɔn sɛ akwadaa no din nkyerɛaseɛ ne sɛ Awurade ahwɛ m'amaneɛ. Sane teɛ. Ruben, wɔato wo ba din Ruben. Kyɛ sɛ Awurade ahwɛ dɛn? M'amaneɛ. Nti wonni mu a, wobɛtumi de akwadaa wei koraa bɔ mpaeɛ. Wonam hɔ a, wotumi hwɛ dinn. Ɔhaw bi ba a, Awurade wo se hwɛ me ba yi o.

Ɔde ɔyi nso asan ama me. Wasan de wei nso ama me. Na ɔto ne din sɛ. Eti ɔto ne din sɛ.
Simon. Simon. Hallelujah. Amen. Kyɛ sɛ yɛtaa me. Mhm. Eti wato ne din sɛ dɛ. Simon. Simon. Awurade ate sɛ yɛtaa me nti na wasan de wei ayɛ dɛ. Aka me ho. Aka me ho.
So ate aseɛ. To aso.

Ne na mɛto na mada no ase. Ɛno ne Lewi no, nokorɛ.
Lewi edin no nkyerɛaseɛ ne sɛ ayɛyie. Mm. Hallelujah. Amen.
But ɔhene ba, mese yɛfrɛ obi bɛdi ako wɔ Ghana. Oh. Wabrabɔ akodie, hmm. wo ho bɛkyerɛw kɛkɛ. Papaapa. Bɛkoe. Bɛkoe, mese wo ho bɛkyerɛw kɛkɛ. Nokorɛm.
hallelujah wosi yɛ fa wa bɛbrɛ sɛ wonam mpaebɔ ase woboa da ɛdi na lɔke wo nhyira mpaebɔ bie bi wɔbɛbɔ bɛyɛ yie hmm. bɛsɛ di ka hwehwɛ wo din no nkyerɛ aseɛ hmm. ɛno ne abrabɔ foundation ɛno ne abrabɔ no nahyɛseɛ toa se toa so

Ɛwɔ sɛ ɛnya nsunsuansoɔ. Ɛwɔ nkwadaa no so.
Ɛwɔ nkwadaa no so. Nokorɛ.
Hallelujah. Amen.
Ɛwɔ sɛ din no yɛ dɛ. Ɛnya nsunsuansoɔ. Ɛwɔ nkwadaa no so. Eti ɔhene ba yɛ. First na asase nyinaa bom baako. Edu pɔnti bi na onyame yɛ sɛ ɔbɛ ɔbɛkyekyɛ nsaase no mu. Ɛna ase nka awurade din. Amen.
Na ɔbɛkyekyɛ nsaase no mu. Before ɔbɛyɛ saa deɛ no, odi kan de ɛho nipa baa wiase ansa. yɛne ka te aseɛ ɔdi ka deɛ ho nipa ba wiase ansa nti sɛ onipa ne ma wiase asase no mu kyekyɛeɛ ma yɛne ka te aseɛ deɛ ma ibɛnya africa asia ɛyi north america russia ne europe ne wei dem ɛna mɛka ho asɛm kyerɛ wo berɛ a onyame hyɛ aseɛ sɛ ɔpɛ so wɔkyekyɛ nsase no saa na ɛsi ɛyɛ onipa bi ɛna ne din ɛma saa deɛ ne happen nti ɛdi wɔ nsunsuansoɔ woka genesis chapter 10 verse 25 Genesis ten verses number twenty five. Yɛn kɔ.
Wɔsi na Eber ɛwɔ ma bɛɛnu. Bible sɛ, papa bi a yɛfrɛ no Eber, ɔbɛwo nkɔla mmienu. Deɛ odi kan din de Peleg. Bible sɛ deɛ odi kan ne din de dɛn? Peleg. Efiri sɛ.
Na Peleg no, n'ase nie. Because of sɛ, deɛ nti a yɛto ne din Peleg ne sɛ. Ɛna ne mu na wɔkyekyɛ asase nyinaa mu. Ɔno ne bere so ɛna yɛkyekyɛ, Onyankopɔn kyekyɛ asase nyinaa mu. Ne bere so. To ahu sɛ ne die nyɛ nsunsuanso. Na sɛ akɔa wei kɔ ne die no kwampɔ emu odu. Ne die atumi ama asase mu akyekyɛ. Hmm. Divisions. Divisions. Ne die atumi ama asase mu ayɛ dɛ akyekyɛ. Peleg. Peleg. Wɔyere ba yɛ wɔ di ahodoɔ bi a yɛtoto yɛn ma ɛde ɔhaw kɛseɛ dɛ ɛba ɛde amaneɛ kɛseɛ dɛ ɛba hwɛ ɛdi bi te sɛ yɛse piesie yɛ sɛ akɔla ɔdi kan ɔde aseɛ piesie mɛnu yɛtɔ so mmienu mɛnsa yɛtɔ so mmiɛnsa anan yɛtɔ so ɛnan ɛnum mm. nsia mm. ɛnson ɔde aseɛ saa deɛ wɔ nyina yɛto kama ɛnson awotwe ɔde aseɛ nkoroma nkoroma kyerɛ sɛ nan hmm. nkoroma obi a ɔfrɛ no badu duku duku yɛ wan hmm, duku ɔde aseɛ eti ɔn sɛ saa di wɔ nyina no ɛyɛ di bi a ɛwɔ so wɔhwehwɛ sɛ nsunsuanso yɛ dɛ ɛwɔ ho anaa hmm. nsunsuanso na ɛwɔ ho ɛyɛ papa anaa bɔne bi fo ansa wɔde ayɛ dɛ wɔde ato ba wɔde bi sɛ ghana ase yɛ tumi to obi din sumina. Masa, wo di nsu mu na no, o bɛyɛ yie.
Very good.
Abenabola. Abenabola, yes, look at that. Hmm. Abena sumuna. Ya sumuna. Masa, wo nyini ya. ɛhwehwɛ mpaebɔ akyina kwan ansa dabi a sɛ sa dɛn ɛdin no sɛ sa din no nokorɛ hwɛ yesu bɛ wiase hwɛ adeɛ ɔyɛyɛ wɔ john chapter 1 verses number 42 wɔsesa wɔ bi din before sɛ yɛde wobɛyɛ biribi ma na yɛ yie no agye sɛ yɛsesa wo din wo din ne nyɛ papa wase yɛsesa obi wɔ hɔ din bi da no so ne nana din ne yɛde yɛ dɛn but ne nana abrabɔ no ɛnyɛ papa nti no anka ɛdin no deɛ ɛkama but ne nana abrabɔ nyɛ papa ɛbɛtumi nyɛ nsunsuansoɔ ɛdin no bɛtumi atɛne wate asɛm no ase anka ɛdin no yɛ kama mepatwɛ yɛ ne ntam yɛnkɔ John 1 verses number 42 John chapter 1 verse 42 was wɔde ne ba Yesu nkyɛn Bible sɛ

hallelujah amen na se ka awurade din amen wo pɛ petro ne nso nkyerɛ sɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔboɔ sane teɛ kefas no eti bible sɛ ɔboɔ yi so ɛna mede m'asafo bɛyɛ dɛ ebesie na asɛm ampo ntumi ntwi nyɛ dɛ ɛmfa so eti kristo de n'asafo n'akyi egya saa aberanteɛ wei sane teɛ because of ne din no ɛbɛnya asafo n'atumi ayɛ dɛ egyina ɔyɛ boɔ Ɛna ɔse, Wo so na mede m'asafo bɛyɛ dɛn? Ɛbɛsi, na asaman mpo ntumi ntwe nyɛ dɛn? Ɛmfa so. Ne din no nti. Enti edin no nti, Peter, wobɛhu sɛ wate asɔre a ɛden sɛ owuo bɛtumi ayɛ dɛn? Asisi nsɔre no mu.
Obi ate asɔre, ɔsɔfoɔ bi ato asɔre, ne din kɛkɛ nti, ama nnipa wu ara na ɛwu asɔre no mu. Ne din no, ne din no, ɛna ɛma amanfoɔ wu ara na ɛwu asɔre no mu. Hallelujah. Amen. Wɔyere ba wate aseɛ? Nokorɛ.
Enti mepakyɛw, edin deɛ, ɛdi nnipa nya. Hallelujah. Amen.
ɛdi ɛdi banya
ɔhene ba bɛhu sɛ ɛbere no so anaa ok wode bie time no na obi wɔ hɔ na sɛ wɔtie me a halleluya amen